Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, freides mëttes um 3 oder op www.sexpodcast.lu.
Ma hallo an häerzlech wëllkomm an dëser Episod vu Méi wéi Sex, haut zum internationale feministesche Kampfdag. hunn ech mer eng ganz besonnesch Persoun als Gaascht an de Studio geholl, an zwar Ada vum Kënschtlerinnekollektiv Richtung 22, mee awer och vun enger anerer Organisatioun, op déi mer nach spéider ze schwätze kommen. Hallo Ada. Hallo Robyn, Merci fir d'Invitatioun. Ganz gär.
Vläit kënne mer eng Kéier ganz kuerz op den Intro agoen. Jo.
2000, wat war et, 19
war et e klengen Skandal, wéi Richtung 22 mam Banner Al wäiss Männer brauch kee Mënsch op der op der feministescher Maniff opgetaucht ass. Wëlls du dat eng Kéier kuerz erklären? Ech war, mengen ech, tatsächlech dat Joer selwer net dobäi, mee de Sproch Al wäiss Männer brauch kee Mënsch steet trotzdem. no u mengem Häerz. Mir hunn eis dat Joer fir dee Banner entscheet, well et eis, well mir eis quasi fir all Joer vum 8 Mäerz en Thema eraussichen. An dat Joer war d'Thema, mengen ech, sou eng Aart Nei-Erziele vun der feministescher Geschicht a vu Fraenkënschtlerinnen zu Lëtzebuerg. An eis geet et vill dorëms, quasi de Kanon opzeschaffen. An ech mengen, an deem Kontext ass dat entstanen. Dat ass natierlech e Saz, dee ganz vill provozéiert. Mee ech gleewe wierklech dorunner, datt et am Moment einfach eng krass, wéi seet een dat, eng Imbalance gëtt vun. vun ale wäisse Männer, déi iwwerall iwwervertruede sinn, also net just an der Politik, mee an de Medien, an de Firmen. Bon, net datt mer elo méi weiblech CEOs brauchen, mee jo, et ass einfach eppes, wat sech an der Geschicht bis elo weiderhi sou zitt. An ech mengen, déi, déi al wäiss Männer, déi sech dovun ugegraff fillen, sinn och déi, déi sech dovun ugegraff fille sollten.
Dat fannen ech e schéine Statement, deem ech och ganz privat vill zoustëmmen. Ech mengen, mir wäerten nach genuch an dëser Episod iwwer kontemporäre Feminismus zu Lëtzebuerg schwätzen, mee ech giff am Fong fir d'éischt ganz gär e klengen Ofstiecher an d'Geschicht vu feministesche Beweegungen zu Lëtzebuerg maachen, well déi ass relativ räich a relativ interessant an awer bëssi ënnerrepresentéiert hensdo an net ganz bekannt. Domat wëll ech och opmierksam maachen op déi schéi Website fraendag.lu, déi e ganzen Historique vun der Fraebeweegung zu Lëtzebuerg huet. Mega cool!
An och de Site Femmes, beziéungsweis de Site Fraen an Gender, wéi e mëttlerweil heescht, deen huet och vill Archiver a vill Material zu der Beweegung zu Lëtzebuerg. Si hunn och e Buch publizéiert, ech mengen, dat heescht Mit den Haien schwimmen, wou et och eng Kéier dorëm geet. Dat heescht, fir all Mënsch, deen do interesséiert ass, dat Buch kann ee sech och am Site ausléinen. Deen ass jo hei an der Uewerstad an do kann een dann rakucken a raluussen, wann ee sech dofir interesséiert. Déi kuerz Versioun, déi bréngen ech iech elo. Am Fong huet d'Fraerechtsbeweegung Ufank vum 20. Joerhonnert esou hire richtegen Ufank hei geholl. Déi war deemools gréisstendeels ass déi aus der, och aus der Aarbechter, innebeweegung erauskomm. Et gouf och deemools schonn zum Beispill kathoulesch Verbänn, Mee déi éischt grouss Aufgab fir d'Fraerechtsbeweegung war natierlech d'Fraewalrecht, d'Walrecht fir jiddwereen, wat och virun der Walrechtsreform 1919 net nëmme fir Frae verbuede war, mee wat och un e gewëssent Akomme gebonne war. Dat heescht, dat war am Fong och déi éischt grouss Victoire. Do goufe bal 20 Joer drop geschafft. An déi Victoire ass virun allem der Aarbechterinnenbewegung ze verdanken, well nämlech och fir déi kathoulesch Fraenbewegungen war dat net wierklech eng Prioritéit. Mee 1919, ganz bekannt, koum d'Wahlrecht fir jiddwereen a jiddwereent hei zu Lëtzebuerg. Dann an den 1920er ass sech ganz vill drop beruff ginn op déi bestuete Fraen an d'Recht op e Beruff. well grad déi bestuete Fraen waren immens diskriminéiert, wann et ëm d'Aarbechtswelt gaang ass, well hire Mann am Fong déi gesamte Muecht iwwert si hat an och gesellschaftlech et net gutt ugesinn war, wa bestuete Frae geschafft hunn. An do goufen och e puer Fortschrëtter gemaach. An dunn an den Drësseger koum dee grousse Rollback, wéi een dat seet, dass am Fong erëm dat Rollebild vun der Hausfra, vun de Mammen méi wichteg gouf an dass sech d'Situatioun vu bestuetene Fraen verschlechtert huet, sou gouf 1934 zum Beispill e groussherzogleche Beschloss, deen d'Beschäftegung vu weibleche Bürosugestellten um gesamten Aarbechtsmarché an och d'Weiterbeschäftegung vu bestuetene weiblechen Ugestallten duerch de Staat, Gemengen, d'Eisebunnen an aner ëffentlech Institutiounen, déi gouf vun enger Geneemegung vum Aarbechtsminister ofhängeg gemaach. An 1940 huet souguer e geeschtlechen Deputéierte gefuerdert, fir d'Verbuet vun der beschäftegter Fra, och op den Handel an déi gesamte wirtschaftlech Aktivitéit auszedeenen, dat gouf awer deemools net ugeholl. Mee dee groussherzogleche Beschloss war awer duerno Gesetz, an deemools hu sech och d'Fraerechtsorganisatioune probéiert ze wieren, mee si haten awer nach net wierklech eng ganz grouss Lobby. Dann natierlech de Krich, 1940 bis 1945 huet sou munches op de Kapp geschmass, och well dat Rollebild vun Frae just hannert dem Schäffchen an als Mammen net méi vill Sënn ginn huet, well sou vill Männer am Krich waren. An dann no 1945, also nom Krich, koum e bëssi rëm Wand an déi ganz Saach. Also dat war eng relativ polariséiert Situatioun. Do hunn ech e wonnerschéint Zitat fonnt vum CSV-Politiker Léon Bollendorff, deen 1955 gesot huet, Extremistische Frauenrechtlerinnen verlangen für die Frau nicht nur die gleichen Rechte hinsichtlich der Persönlichkeit und der Würde, sondern auch was den Arbeitsplatz betrifft und für die Ehe. Dat heescht, nach ëmmer ass et ganz vill drëm gaang, ëm d'Beschäftegung vun de Fraen, virun allem vun de bestuetene Fraen. D'Aarbechtssituatioun huet sech e bëssi verbessert, allerdéngs sou lues a lues. Allerdéngs gouf et kaum Politikerinnen an d'Fraen haten nach ëmmer net wierklech eng grouss Lobby. An et ass ganz vill de Kampf ëm d'Gläichheetsprinzip ass et gaang. 1963 gouf et dunn e Projet fir eng Zivilrechtsreform, déi hat awer d'Erhalung vun der ehemännlecher Autoritéit nach mat sech bruecht. Du gouf et dann och e puer Joer laang ganz vill Buttek dorëm. An dunn 1962 huet sech d'Fédération nationale des femmes luxembourgeoises gegrënnt an déi hunn dee Projet iwwerschafft. An 1969 gouf dunn och duerch Drock vun där Federatioun eng aner Reform verabschit, déi d'Gläichheetsprinzip mat sech hat. Dat heescht, ab dunn konnten d'Fraen och méi selbstbestëmmt decidéieren, ob se schaffe wëllen, si konnten hir eege Verméigen hunn, etc. Dann an de Siwwenzeger an Achtzeger, déi stounge ganz ënnert dem Motto vun der Selbstbestëmmung vun der Sexualitéit, mee hei a Lëtzebuerg och besonnesch ënnert der zivilrechtlecher Emanzipatioun. well d'Fraen nach ëmmer net komplett gläichgestallt am Mariage waren. 1972 huet sech virun deem Virgrond och de Mouvement de libération des femmes gegrënnt, eng vill méi militant Fraerechtsbeweegung, déi och Lëtzebuerg seng éischt Hausbesetzung an der moderner Geschicht beschéiert huet, well et nämlech keng Fraenhaiser gouf an si hunn dunn einfach en Haus besat an e Fraenhaus draus gemaach. 1974 koum dunn och eng Eherechtsreform, fir halt d'Fraen gläichzestellen am Mariage. An 1978 gouf dann och no laangem Rangen gouf d'Ofdreiwungsrecht liberaliséiert, nach ëmmer net entkriminaliséiert, mee awer liberaliséiert. wat och natierlech e grousse Succès war vun der Fraerechtsbeweegung. Dann an den Nonzeger geet et weider, 1992 gëtt de Site Femmes gegrënnt, dee sech 2015 a Site Fraen an Gender ëmbenannt huet. Dat ass am Fong déi éischt feministesch Bibliothéik, déi a si fuerschen och vill u Fraerechter. 1995 gëtt de Ministère fir Fraefërderung ënnert dem Juncker gegrënnt, deen 2004 an de Chancëgläichheetsministère ëmbenannt ginn ass. 1996 koum déi éischt Chancëgläichheetskommissioun an der Chamber, déi awer 2004 scho rëm ofgeschaaft ginn ass, an an der an am Fong all déi Contenuen goufen an der Familljekommissioun ënnergegliddert. An dann do virdrun gouf och 2003 hu Femmes en détresse hunn e Gesetz iwwert déi haislech Gewalt duerchbruecht, dat endlech do bëssi eppes upéckt. An 2006 gouf dann och endlech de Gläichheetsprinzip an d'Verfaassung agesat. Dat heescht, ada, mir sinn allebéid relativ jonk, mee wéi mir op der Welt waren, wéi mir op d'Welt komm sinn, gouf et nach kee Chancëgläichheetsprinzip an der Verfaassung. An am Fong iwwert déi ganz Zäit kann ee sou e bëssi kucke wéi sou de, beobachten, wéi et zu e Réckzuch vun der feministescher Militanz gouf an et sou e bëssi eng Institutionaliséierung vum Feminismus gouf, ob een dat nach Feminismus ka nennen, kënne mer dann dono beschwätzen. 2012 an 2014 koumen du Reformen, wat d'Ofdreiwung ugeet, fir dat nach méi ze liberaliséieren a fir dat och méi accessibel ze maachen, zum Beispill duerch déi 2014 Reform ass et och Mineure méi liicht gemaach ginn, fir ofzedreiwen. Dat waren am Fong sou ganz séier. E kuerzen Historique, Ech mengen, wat onannotabel wier, ass, datt 1975 de Conseil national des femmes du Luxembourg gegrënnt ginn ass, wat am Fong en Zesummeschluss vu verschiddene Gruppéierungen ass. An natierlech, déi ech bal vergiess hat, d'Union des femmes luxembourgeoises, 1945 gegrënnt, déi aus der KPL eraus gaang ass an déi sech zur Aarbecht gemaach hu fir d'Fraesituatioun ze verbesseren. Et ginn nach ganz vill aner Gruppéierungen a Lëtzebuerg, déi och eng Roll spillen, d'kathoulesch Famm, et ginn d'Femmes socialistes, et ginn d'Femmes libérales, woubäi d'Femmes catholiques an d'Femmes libérales oft net ganz progressiv waren a fir e laangen Deel vun hirer Geschicht. Ada, has de do eppes derbäizesetzen? Ma merci dofir. Et si mega spannend Saachen dobäi gewiescht, déi ech nach net wosst. Ech hat fir ee vun de Scenes vum 8 Mäerz hat ech bësse Recherche gemaach a mat enger Historikerin vum C2DH och driwwer geschwat, mam Julia Harnoncourt. An do hunn ech méi esou Geschichten, cool Geschichten iwwer individuell Persounen. héieren, mee eng déi mega cool ass, ass zum Beispill d'Catherine Schleimer-Kill, wat mat verantwortlech dofir war, datt eng Aarbechterinnengrupp fir Fraen gegrënnt gouf, déi huet Action Féminine geheescht an dat war. och ëm d'Zwanzeger Joren, an dat gouf tatsächlech och zu enger feministescher Partei gemaach. Dat heescht, et gouf eng reng Fraepartei eng Zäit laang zu Lëtzebuerg, wou d'Catherine Schleimer-Kill och am Gemengerot zu Esch war. Ähm, zimlech cool. An am Fong, wat een do esou erausfënnt am Allgemengen, wann een iwwer feministesch Saachen zu Lëtzebuerg recherchéiert, ass, datt dat dat wat, jo, wat mech am meeschten uschwätzt an och dat wat warscheinlech am meeschten Saache verännert huet, ëmmer aus Aarbechterbeweegungen erauskomm ass an datt kommunistesch Leit oft einfach mega korrekt sinn an hirer feministescher Politik. ähm, fand ich einen spannenden Detail. Ähm, an dat mat der Hausbesetzung géif mech mega interesséieren, well dat wosst ech net. Ja ech meng net van de Siwenscher, dat war duerch de Mouvement de Libération des Femmes. Ähm, einfach well se sote mir brauchen e Fraenhaus, gëtt kee Fraenhaus, also huelen mer eis e Fraenhaus. Ähm, do fënnt een och bestëmmt méi Detailer, wann ee sech duerch de Site oder duerch äh, fraendag.lu wullt. Ähm, mee ja, ech fannen am Fong mega schued, well déi Geschicht ass, mir hunn deem sou vill ze verdanken an gläichzäiteg ass et awer sou eng richteg onbekannte Geschicht. Also och an der Schoul mat kengem Wuert gouf jeemools sou de Kampf ëm Fraerechter an, you know, Gläichstellung thematiséiert, weder an der Geschicht nach an der Civic. Ja. Um, an das am Fong eng mega vergiesse Geschicht ausser et wie gesot wullt ee sech lo duerch Fraendach.lu oder et geet een an dem Site senger Archiver an och sou an der ëffentlecher Wahrnehmung hunn ech d'Gefill datt ze mega ass ah jo dat war jo schonn ëmmer sou a gläichzäiteg wann ee lo kuckt 2006 dat ass nach net mol 20 Joer hier datt de Gläichheetsprinzip an d'Verfassung geschriwwe gouf Wéi meng Mamm gebuer ginn ass, duerften Fraen nach net selwer bestëmmen, ob se schaffe ginn oder net. An dat ass nach net esou laang hi-, also dat ass wierklech net laang hier, an do huet sech einfach ultra vill gedo. An ech mengen, et muss sech nach vill méi doen. Ech weess iwwregens guer net, ech mengen, datt Vergewaltegung am Mariage och zu Lëtzebuerg eng Strofdot ass, mee ech kéint awer och elo net, also ech leeë meng Hand net derfir an d'Feier. An ech kéint och net soen, wéini datt dat en Tatbestand ginn ass, mee ech weess awer, datt dat 1997 jo e mega grousse Sträitpunkt an Däitschland war, wéi dat endlech sollt illegaliséiert sinn, wat och réischt bëssi méi wéi 25 Joer hier sinn, datt ee seng Fra einfach net ka vergewaltegen, wéi et engem passt, wat einfach ultra krass ass. Dat ass mega krass.
An ech mengen, wat och fir mech krass ass un deene ganze. Geschichte vu feministesche Gruppen zu Lëtzebuerg ass, dass et net sou wierkt, wéi wann do eng Kontinuitéit wier. Also dass sou, et gëtt ëmmer erëm verschidde Gruppen, déi sech gebilt hunn an dann si se erëm, dann si se inaktiv ginn an dann goufen et aner Gruppen, déi sech gegrënnt hunn. An dat muss jo un iergendeppes leien, dass et keng Grupp gëtt, déi vun 1920 bis elo existéiert huet, also ofgesinn vum Zweete Weltkrich. Mee ähm, dat weist einfach, dass et zu Lëtzebuerg trotzdem nach net eng Gesellschaft ass, wou sou Saachen tatsächlich verankert sinn. Dass ëmmer eppes, wat irgendwie vun der Säit vun ënnen sech eropkämpfe muss. Ja. Ähm, an ech wees tatsächlich och net, wéi et ass mat Vergewaltegung am Mariage, mee ech kann mer gutt virstellen an ech wees och vun anere Saachen, dass zu Lëtzebuerg d'Gesetzeslag einfach vi nach ëmmer net ideal ass an virun allem, Ja. wann een nach nach an queer Saachen erageet. Um, an ja, dat ass jo alles, fir mech ass dat alles Feminismus, also. Jo, ech hunn elo grad séier nogesicht, um, en ass, also marital rape ass strofbar mat 10 bis 30 Joer um, bestrooft kënnen ze ginn. Um, ech hunn awer net séier konnt erausfannen, wéini dass dat elo. esou an d'Gesetzesbuch geschriwwe ginn ass. Ech ka mer gutt virstellen, datt dat an enger vun de groussen Zivilrechtsreforme war. Mee jo, et ass och nach hei vill ze dinn. A wat ech virun allem, wéi s du jo och scho sos, esou déi Gruppen, déi sech forméieren an da verschwannen, wéi zum Beispill de Mouvement de libération des femmes, dee jo mega militant war am Fong, grad esou fir lëtzebuergesch Standarden, an deen et haut einfach am Fong net méi esou wierklech gëtt. Also. Do hu sech och e puer Gruppen opgeléist an dann esou am Site fam e bëssi erëmfonnt wéi deen 1992 gegrënnt ginn ass. Mee ech, et ass am Fong esou déi Institutionaliséierung vu Feminismus esou, datt dat net méi eppes ass woufir d'Leit wierklech op d'Strooss ginn oder sech et afuerderen, mee datt et och einfach iergendwéi esou e Vertraue gëtt an Institutiounen, datt dat schonn alles iergendwéi. wäert gutt goen an datt de Staat an d'Politik eis beschützt an et am Fong och menger Meenung no e bëssi en ze klengt, eng ze kleng Awareness dofir gëtt, wéi fragil datt déi Errongenschaften am Fong ginn, sinn an datt déi am Fong och mega séier kéinte réckgängeg gemaach sinn. Also et gesäit een et a Polen, an Ungarn, datt wann riets Regierungen un d'Muecht kommen, datt se, D'Fraerechter ass eng vun deenen, a queer Rechter natierlech als eng vun den éischte Saachen ugräifen a schwächen oder einfach carrément sträichen. Oder och elo an de United States, d'Situatioun fir grad fir Transpersounen, mee och fir aner queer Persounen verschlechtert sech deeglech. Och mir wëssen all, Roe versus Wade ass gekippt ginn, et gëtt kee Recht op Ofdreiwung méi. an de Vereenegte Staaten. An dat huet, dat ass jo souguer nach nom Trump senger Presidentschaft duerchgaang. An schonn do misst et einfach vill méi eng, eng Awareness ginn dofir, wéi fragil dat ass an datt Militanz néideg ass an datt muss op d'Strooss gaange ginn dofir. Jo, ech mengen dat läit halt och dorun, datt. wéi s du sos, et geet net duer, Saachen institutionell ze verankeren, well s de, soubal s du zu Lëtzebuerg e Ministère grënns, wann s, och wann deen e mega coolen Numm huet, dat hänkt halt ëmmer mega dovunner of, ween an deem Ministère sëtzt an ween do ronderëm ass. An du hues tatsächlech och vu banne vun engem Chancëgläichheetsministère d'Chancëgläichheet ze reduzéieren. Also et ass alles méiglech. An ech mengen, dat wat halt. Dat ass halt och vläit an der Natur vu sou selwer organiséiertem Widerstand, datt et net, datt et net fir éiweg ass sou, obwuel anerersäits kommen ëmmer erëm nei Gruppen, also et kënnt ëmmer erëm eppes no, ech weess net. Jo, dat ass natierlech och wouer an ech mengen dat ass jo och dat wat militant Gruppe vun Institutiounen. Ënnerscheed, dass se einfach och vill méi agil sinn an ja. doduerch och einfach vill méi séier entstoe kënnen, awer vill méi séier verschwanne kënnen.
Ja. Ech gi am vum ganz gär iwwer de Feminismus haut zu Lützeburg schwätzen, no eisem klengen coolen Exkur an d'Geschicht. Ja, wat gëtt et haut? Ma haut gëtt et ähm, verschieden also ech, ech géif lo vum ech géif lo vum Queerfeminismus zu Lëtzebuerg schwätzen an net just vum Standardfeminismus. Also ech mengen dat wat lo halt ultra interessant ass, ass datt mir mega vill verschidden Aarte vu Feminismus hunn an déi verschidden zu Lëtzebuerg vertruede sinn. Also et gëtt d'Gifv, dat ass déi gréisst Plattform souzesoen fir Lëtzebuerg, fir Feminismus. Plattform Journée Internationale de la Femme, fir déi déi et net wëssen, an 't ass en Zesummeschloss vu verschiddenen Organisatiounen an Individuen, déi 2011 gegrënnt gouf an déi all Joer esou am Fong den 8 Mäerz organiséiert, d'Demo, d'Manif an och bis 2019, wat e bëssi duerch de Covid duerchernee geheit ginn ass, mir am Fong e bëssi méi eng grouss, e groussen Dag mat engem kulturelle Programm organiséiert huet, wat awer an de leschte Jore e bëssi. net méi présent war. Ja, jo, an d'Gif organiséiert eben all Joer de Streik, mee et ass awer net onbedéngt wierklech e Streik elo mëttlerweil. An jo, ech géif soen, wann een, also wéi soll een dat soen? Theoretesch gesäit sech d'GIF jo als sou Plattform, déi verschidden Organisatiounen zesummebréngt, sou als Art Daachverband oder sou. Mee et ass effektiv net sou eng representativ Plattform. Also aus menger Siicht sinn déi Leit, déi, déi an der GIF aktiv sinn, meeschtens net sou intersektional, éischter neoliberal White Feminists. Also fir mech erkennt een esou ze soen dorunner fir ween sech Leit asetzen a wat hir am meeschten erausstoend Fuerderunge sinn, och fir ween hire Feminismus ass. An White Feminism ass eng Aart vu Feminismus, dee vill vun éischter privilegéierte wäisse Frae verfollegt gëtt wou et ëm Saache wéi Pay Gap geet oder och géint männlech Gewalt a géint d'Diskriminéierung am Job. An geet vill och dorëms, dass Fraen a Führungspositiounen net genuch representéiert sinn. Mee et ass e Feminismus, dee sech net an eng sozialistesch oder kommunistesch oder intersektional Richtung geweecht. Dat heescht, et geet net gläichzäiteg och ëm schwaarz Fraen an queer Fraen an ëm d'Bedürfnisser vun alle Leit, déi ënnert den Umbrella vu Feminismus fale kéinten. A bei der GIF ass et tatsächlech esou, datt Gruppe wéi Letz Rise Up oder de Seagull net esou vill Plaz an esou vill Airtime kréie wéi aner Gruppen, déi do dra vertruede sinn, mat dem Argument, datt dat ze spezifesch Saache sinn, datt déi aner Gruppen, déi aner Fuerderungen hunn, quasi vum allgemenge feministesche Kampf oflenke géifen. Mol ganz ofgesinn dovunner, datt einfach verschidde verschidde Linne guer net verfollegt ginn, well déi Leit net am Zentrum stinn. Also dat heescht, et geet der GIF einfach net ëm queer an trans an intersex Leit an et geet hinnen och net ëm antirassistesch Aarbecht. Also si gesinn dat och net als hir. hiren Debat a mengen ech.
Jo et erënnert mech ëmmer bëssi esou den DP-Feminismus e bëssi am Sënn vun mir hätte gär dass Fraen déi selwecht oder dass like wäiss Fraen oder Leit op Grond vun hirem Fraesinn dat net méi als Benodeelegung am Ielebougerangel vun dem Iwwerliewen hunn. Dat heescht, dass de nach ëmmer däin eegent Gléck muss maachen an haart genuch schaffe muss an dass jiddwereen et packe kann, och wann s de Fra bass an halt net an, also halt net a Consideratioun hëlt, dass schwaarz Fraen, queer Fraen, Frae mat Behënnerungen etc etc einfach vu virun net déi selwecht Kampffäegkeet hunn fir mat méi privilegiéierte Mënsche matzehalen an datt mir net alleguerten eis kënne wa mer eis nëmme ganz ganz ganz fest wëllen a ganz vill schaffen alleguerten op deem selwechte Level kënnen ukommen. Jo, mega gutt gesot. Ech fannen et och mega, vläit passt et och wann et e bësse béis ass ze soen, Mee ech hunn heiansdo d'Gefill, datt et hinnen éischter dorëms geet, esou vill Muecht a Privilegien ze kréie wéi wäiss Männer se hunn, an net dorëms, déi ganz Struktur, an där déi Muecht krass abuséiert gëtt an aner Leit domat ausgebeut ginn, wierklech ze zerstéieren an eppes Neies opzebauen. Also dat gesäit een och, wann ee mat esou Leit diskutéiert, datt et hinnen oft dorëms geet, hir eege Positioun ze stäerken a sech selwer virun eppes ze schützen. an net eppes opzebauen, wat fir all Mënsch déi selwecht Grondlag bitt. Jo, an ech menge wann e weibleche CEO Mënscherechtsverletzunge begeet, well e schwaarz Mënschen ausbeut, dann ass dat och net besser, well et e weibleche CEO ass. Dat ass nach ëmmer also déi ganz Girlboss Energy, déi mech heiansdo zimlech katzen.
Einfach well et ass keen intersektionale Feminismus, et ass einfach just, datt Leit mat aneren och grad wa mer vu Feminismus schwätzen, deen net transinklusiv ass, dass Leit mat anere Genitalien ënnerdrécke kënnen.
Jo.
An ech mengen, dat ass och e Punkt mat der GIF, och ëmmer erëm e Sträitpunkt gewiescht, och d'queer Inklusivitéit, d'Inklusivitéit zu schwaarze Fraen. Si gi sech heiansdo Méi, wéi zum Beispill e Stäerchen hanner femme ze setzen, mee ob dat ëmmer genuch ass. Ech weess och, dass dat ëmmer haart Diskussioune waren am Zentrum vun der GIF. Jo, jo an ech mengen jo natierlech gëtt et Saachen déi erreecht ginn an deene Gruppen, well vu bannen Leit sech duerchsetzen an net opginn. An si hu jo meng ech och d'lescht Joer dat fir d'éischt Kéier a Marche féministe ëmbenannt, wann ech mech net ieren. An ech mengen wat et wat een do mierkt ass halt einfach datt vill méi schwéier an esou enger Grupp äh, Prinzipien oder äh, hier, hier Prinzipien oder hier Werter ze veränneren vu bannen, ähm, wann een als Minoritéit quasi alleng do steet. Ja. Ähm, an noch well et einfach so eng gro Organisatioun ass ech mengen ech wies net mir auswenneg wéi vill Organisationen Member vun der Jif sinn och well et sech vu Joer zu Joer ännert ähm, mee dann hues de awer halt eng Associatioun wéi FinKP do sëtzen déi sech mega asetzt fir d'Rechter vu schwaarze Fraen, déi och ultra-intersectional schafft, an dann hues de halt eng Union des femmes luxembourgeoises do sëtzen, déi literally nom Krich gegrënnt ginn ass a wou de groussen Deel vun hire Memberen och net laang do derno gebuer ginn ass, muss een och éierlech soen. Dat ass eng immens wäiss, eng immens al Organisatioun vu lauter bestuetenen. Fraen, gréisstendeels beschuedene Fraen, déi och einfach eng ganz aner Mentalitéit hunn an déi sech vun deenen ale wäisse Männer, mat deene se bestuet sinn, och net esou vill ënnerscheeden, muss ech éierlech soen. Déi och einfach mat ganz anere Prioritéiten am Feminismus grouss gi sinn an déi sech haut vläicht och heiansdo denken, Jo, mee ech hu jo mäi Liewe laang dierfe schaffen a mäi Mann däerf mech net méi vergewaltegen, wat gëtt et elo nach vill. ze dinn, ausser vläit sou, also si hunn einfach net méi sou vill ze gewannen an deene Saachen. A fir da Fuerderungen ze fannen, wou sech souwuel FinCAP wéi och Organisatioune wéi, wéi gesot, d'Union luxembourgeoise des femmes oder d'Union des femmes luxembourgeoises, ech weess et grad net méi, allebéid kënnen derhannert stellen, dat ass och einfach mega schwiereg a leider. Leit déi gesamte Jiff do derënnert, well se halt als Usproch hunn, fir déi gemeinsam Fuerderungen ze hunn. Jo, ech mengen, dat do kënnt nach eppes dobäi, an zwar wann een, wann ee sech bei deene méi alen, méi privilegéierten oder méi räiche Leit ukuckt, wat si ze verléieren hunn. Well du soss, si hunn, si hunn, si hunn net vill ze gewannen, also dat, well si jo schonn zimmlech vill gewonn hunn, an well si deelweis wierklech keen Interessi dorun hunn, dass d'Gesellschaft sech grondlegend verännert. Also wann s du eng gemittlech Pensioun hues oder e gudden Job oder däi Mann huet e gudden Job an du erliefs am Fong an dengem Alldag net vill Diskriminéierung, du erliefs och keng finanziell Schwieregkeeten oder medezinesch Diskriminéierung, dann ass et eigentlech gemittlech an da schéngen der vläit Leit, déi dech och kritiséieren, wéi eng Bedrohung a wéi eng Iwwerreaktioun oder eng Iwwerdreiwung vun den Tatsaachen, well s du selwer dat einfach net spiers. An ech soen dat elo net aus Empathie mat deene Leit, mee fir vläit och ze ënnersträichen, wéi einfach et ass, seng Empathie ze verléieren, wann et engem selwer gutt geet. Ähm, mä jo. Mä ech gesinn do e bëssen och den Ënnerscheed vum White Feminism a vun anere Beweegungen, well, well et gëtt einfach Leit, déi hunn eppes ze verléieren an et gëtt Leit, déi hunn näischt ze verléieren, déi sinn, déi hunn et am Fong gutt. Jo, absolutt. Jo. Mir hu lo scho virdrun ugeschwat, datt bis 2019 d'GIF och ëmmer esou e Kulturdag organiséiert ass. Ech weess dass du och fir deng Aarbecht fir Richtung 22 dech och mat Kultur ausenee setz. Wéi gesäis du dann esou Kultur an och vläit Kulturpolitik aus enger feministescher Lëns hei zu Lëtzebuerg?
Also ech mengen do gëtt et engersäits esou wat esou allgemeng Gesellschaftskultur betrëfft, dee Problem, deen et zu Lëtzebuerg fir all aner politesch Themen och gëtt, dass et einfach keng wierklech kritesch ähm, Mass gëtt. Also et gëtt keen ähm, et gëtt kee wierklechen lénksen Discours, dee weider gedroe gëtt. Ähm, an och bei feministesche Saachen, ech hunn d'Gefill, dass dat net wierklech ähm, wäit kënnt, also dass dat duerch d'Medien net ver, verstärkt gëtt, dass Saachen net, jo, dass net wierklech vill kritesch oder soe mer emol, dass esou eng, et gëtt esou eng Konsenskultur zu Lëtzebuerg an dat léiert ee vu ganz kleng op, dass et quasi, nee, dat ass et, dass et quasi eppes Schlechtes ass, sech ze beschwéieren an ze probéiere Saachen ze änneren a Leit fir hir. fir hire Muechtmissbrauch ze kritiséieren. Ech gesinn dat an den Zeitungen ultra krass, an deenen Artikelen, déi verëffentlecht ginn, déi Leit deene Stëmme gi ginn. Ech weess net ganz, ob ech elo Bock hunn, esou Nimm ze nennen, well déi Leit dann nach méi Airtime kréien. Mee et ass eppes mega. Ja, dass sou sou Leit déi woke Leit haassen sinn zu Lëtzebuerg an den Zeitungen einfach ultra krass vertrueden. Et ass bal selbstverständlech, dass al wäiss Männer mol erëm eng Kéier déi iergend eng perséinlech Vendetta géint diskriminéiert Gruppe vu jonke Leit hunn, einfach ultra vill Platz fir hier Meenung hunn an dass net nëmmen eng Meenung dat ass ähm, dat ass transphobesch, interphobesch, queerphobesch, dat ass ultra krass geféierlech. Also ähm, ech kéint mech doriwwer laang opreegen. Ech fannen et ultra krass, dass et an deenen Zeitungen keng eng Persoun gëtt, déi doriwwer nodenkt, ob et dat vläit net eng schlecht Idee ass, esou Leit déi ganzen Zäit eng Plattform ze ginn, dass doriwwer net wierklech een Debat entsteet. Ähm, mee jo, den Journalismus zu Lëtzebuerg ass souwisou einfach Fakt. Ähm, jo, wat kann ech nach soen? Also wat sou Konschtsachen ugeet, sou Theater an, ähm, Musek an esou weider, ech hunn d'Gefill et gëtt genuch Leit, déi feministesch, ähm, Iddien hunn an feministesch aktiv sinn, déi. Kultur maachen, net just Richtung 22, mee och Musiker, innen an aner Theatermaacher, innen, déi am Fong do mega gutt Aarbecht maachen. Larissa Faber, wouhou!
Ja, Larissa Faber, Shoutout! Jo, mee och d'Sandy Artuso. An wat ass vu Musiker, innen? Wéi kéinte mer. C'est Karma. C'est Karma.
Karma absolut.
Yes. Et gëtt vill Leit. Mir hu ganz vill Signes iwwer lëtzebuergesch Kënschtler, innen a Musiker, innen gemaach. Kënnt och op richtung22.org all noliesen. Mee jo, mee och do ass halt esou, kämpft een einfach mat Strukturen, déi net opmaache wëllen an. Ofgesinn vun e puer Plazen, wou progressiv Saache gefërdert ginn, zum Beispill an der Kufa oder heiansdo och an der Stad am Casino oder esou, ass et einfach eng eng Zeen, déi net esou, also wou et net esou normal ass. sech kritesch mat mat Saachen auserneen ze setzen. A virun allem wat meng ech och méi rar ass, ass datt ee sech konkret mat mat Fakten zu Lëtzebuerg ausernee setzt a senger Konscht. Also méi abstrakt feministesch oder lénks Konscht gëtt et schonn, wou et ëm abstrakt Themen geet, mee. jo, et wierkt iergendwéi esou, wéi wann d'Leit et net ganz glamouréis fanne géifen, dann elo och iwwer Saachen, déi zu Lëtzebuerg geschéien a geschéie sollten, Konscht ze maachen.
Dat passt leider zimmlech gutt an d'Kultur. Jo.
Ech mengen, do kéint mer elo nach ganz vill aushuelen, mee ech mengen, do géife mer nach emol hei sëtzen. Ech hu virdrun erwähnt, datt s de och nach Member an enger anerer Organisatioun wiers. Ech hunn dat sou e bëssi ugeteasert. Dat ass och liéiert mam Fait, datt haut den aachte Mäerz ass. An ech stellen der elo einfach déi Fro, Wat kéint besser sinn?
Ma mir hu scho ganz vill am Fong driwwer geschwat, wat kéint besser sinn, well mer jo alles opgezielt hunn, wat net esou gutt ass, oder villes. Mee mir hunn tatsächlech viru puer Méint decidéiert, dass mer elo einfach mol eppes Neies zu Lëtzebuerg starte wëllen, well eis virun allem einfach eng méi stabil Community feelt. Et gëtt mega vill eenzel Leit a kleng Gruppen, déi zu Lëtzebuerg probéieren eleng. eppes méi Radikales ze maachen. Mir hunn dowéinst als queerfeministesch Aarbechtsgrupp vu Richtung 22 decidéiert eng nei Plattform ze starten, déi op ass fir all Grupp oder eenzel Persoun zu Lëtzebuerg, déi gäre bësse Réckewand hätt an eppes méi oplackere wéilt. Déi Plattform heescht Megaphone. An haut ass den offizielle Launch vun eiser Plattform. Dat ass mega cool. Ech weess guer net, wou ech soll ufänken.
Ma gelauncht ass se jo elo nach net. Déi gëtt haut am Laf vum Dag gelauncht. Ech menge wann dës Episod aired, dann ass se nach net do. Mee da kënnt der awer schonn op soziale Medien an esou Ausschau halen. Wat ass dann d'Zil vu Megafon? Ma d'Zil ass am Fong e méi oppenen, mee awer och méi safe Space opzemaachen, fir queer Leit, feministesch Leit, antirassistesch Leit, antikapitalistesch Leit, Leit, déi sech fir Themen asetzen, déi zum Beispill a méi groussen, méi etabléierten Organen, wéi bei der GIF, net Gehéier fannen. Dat heescht, eis ass, eist Zil ass am Fong och éischter eng Alternativ ze bidden an net iergendeppes aneres ze ersetzen, mee esou quasi eng Ulafstell ze sinn, wou ee kann zesummen alternativ Events ronderëm. feministesch Themen oder ronderëm Pride organiséieren, wou ee kann zesumme Pressecommuniquéen erausschécken, sech mat verschiddene Campagnen géigesäiteg ënnerstëtzen an och einfach eng méi grouss Famill opbaue vu Leit, déi op der selwechter Säit sinn. Wéi gesäit déi Famill da bis elo aus? Ma bis elo si mer eben Richtung 22. Dann hu mer Leit vu Letz Rise Up, mir hu Sigal dobäi, mir hu Pipapo dobäi, mir hu e mega coolt neit Kollektiv, dat heescht Gebeeshoueren. Dann hu mer vill eenzel, ah mir hunn d'Uni LU LGBT plus students association dobäi, mega vill cool eenzel Leit, zum Beispill och Leit déi virdru bei Finkap waren. Jo lo fält mer kee méi an. Dat kléngt vun enger richteg cooler bonter Mëschung, jo also de Grupp ass. ass eben genau dat, also dat sollt et am Fong sinn, sou eng cool bont Mëschung, wou all Mënsch kann seng eegen Initiativen abréngen oder einfach bei Saachen, déi scho geplangt sinn, matmaachen. An jo, ech kann och gär schonn dat éischt Event pluggen, wat mir geplangt hunn. An zwar. Absolut, dat wär meng nächst Fro gewiescht, wourop ee sech da freeë kann. Cool, ma dat éischt wat mer elo veranstalte wäerten ass den 30 Abrëll eng Take back the night Demo an zwar ass dat den Dag vun der Walpurgisnacht, also en historesch

ze organiséieren. Ech weess net, ob dat schonn eng Kéier zu Lëtzebuerg stattfonnt huet. Ech wëll net behaapten, datt et deen éischten ass an dann iergendeen erase. Mee an dono wäerte mer dann och eng Mahnwache halen an Rieden halen an da gëtt et och eng Performance. Cool.
An Take Back the Night, dat heescht am Sënn vu géint sexuell Iwwergrëffer, géint sech onsécher fillen nuets op der Strooss. Genee. Géint dee ganze patriarchale Schäiss. Jo, genee.
Mir ginn zesummen op d'Strooss a mir maache Kaméidi. Mir huele Plaz an. An dat ass mega schéin. Ech hunn, ech war scho e puer Mol op Take Back the Night Demoen an anere Stied an et ass ëmmer eng mega befreiend Erfarung. sou Räim an deenen ee soss eng ganz aner Positioun huet ze claimen, jo dat ass mega cool. Dir hutt et alleguerten héieren, schreift iech den 30 Abrëll 2024 an är Kalenneren. Eventuell kann ech jo och souguer aus mengem Norden erofkommen, ech iwwerleeë mer et, dat wier op alle Fall flott. An trotz aller Kritik un der Journée internationale de la femme an un der Plattform GIF an um 8 de Mäerz, wann der Zäit hutt, haut den Owend 5 Auer fänkt d'Demonstratioun un, well trotz aller Kritik ass et awer nach ëmmer besser wéi näischt an och ausserhalb vun intersektionalem Feminismus brauch et nach ëmmer institutionell Verbesserungen zu Lëtzebuerg. Dat heescht, am beschte maacht der béides, Jo, a mir ginn och op den aachte Mäerz, just fir Iech ze soen. Just well mer elo eng nei Grupp hunn, heescht dat net, dass mer net méi kommen. Genau, den aachte Mäerz ass nach ëmmer wichteg an och d'Plattform GIF huet awer hir Existenzberechtegung. Dat wéilt ech nach gär hei derbäi gesot hunn. Ada, eng lescht Fro. Megafon kléngt mega cool. Kann een sech do uschléissen? Ja, also dat ass, dat ass d'Zil. D'Zil ass, datt mir ëmmer méi grouss ginn. An dat heescht, wann Dir elo nogelauschtert hutt an Iech denkt, ok, dat kléngt jo emol net schlecht, ech hätt vläit Bock, do eng Kéier laanschtzekommen, mellt Iech bei eis. Mir hunn elo en Instagram an eng Website, megafon.lu, an do kënnt Dir eis schreiwen an do schreiwe mer warscheinlech och ëmmer, wann e, wa mer e Plenum hunn. Warscheinlech, ech weess et net, vläicht och net. Mee mellt Iech bei eis, mir wäre mega frou, nach méi Leit kennenzeléieren, déi mat eis dee Kampf kämpfe wëllen. Dir hutt et grad héieren, Megafon.lu, souwuel op Instagram wéi och op der Website. Sidd net schei, kontaktéiert si, falls iech dat eppes seet. A mir gi lo aus dem Studio an da gläich op d'Strooss fir den 8 Mäerz, fir dann awer fir feministesch Rechter ze demonstréieren, well dat ass a bleift wichteg. Passt op iech op, wou och ëmmer der op d'Strooss geet, wou och ëmmer der protestéiert a ganz vill Spaass! Äddi. Merci Äddi.
Eng gutt Fro. Gutt gefrot.
ADHS a Bezéiungen, Deel zwee A menger leschter Rubrik hunn ech erkläert, wat ADHS ass a wéi en Impakt verschidde Symptomer op eng Bezéiung kënnen hunn. Als éischt schwätze mer nach iwwer weider Faktoren, wou ADHS een Impakt op eng Bezéiung kann hunn an dono iwwer ADHS Love Languages. Wéint dem Fokus op eng bestëmmt Saach oder Aktivitéit, wéi zum Beispill een Hobby, ee Buch oder eben de romanteschen Partner oder d'Partnerin, kann et sinn, dass d'Persoun mat ADHS all déi aner Saache vernoléissegt. D'Persoun ka vergiessen, Zäit an Energie an d'Bezéiung ze stiechen, och wann dëst hir u sech wichteg ass an se dat gär maache géing. Et ass net ëmmer einfach, sech ze organiséieren an d'Bezéiung ze prioritiséieren, jee nodeem wat grad am Liewe vun der Persoun spannend ass. Hei kann een ëmmer rëm kucken, wéi ee vun der Langweil fortkënnt a spannend nei Elementer an eng Bezéiung brénge kann. Wann een vun all de Saachen déi een erleedege muss iwwerfuerdert a midd ass an sech schonn net gutt konzentréiere kann, kann et och zu Burnout kommen. Et huet ee just nach Loscht sech zréckzezéien an ze verstoppen, wat da rëm heescht dat ee manner Zäit an Energie fir d'Bezéiung huet. Well et méi schwéier ass, wichteg Saachen unzeschwätzen, kann een d'Gefill kréien, dass prokrastinéiert gëtt. Stress an Konflikt kënnen zu Distanz féieren. Et ass dowéint wichteg, sech an déi aner Persoun richteg kennenzeléieren, ze verstoen, dass verschidden Verhalen net express oder géint ee sinn, mee einfach Deel vum ADHS sinn. Duerch d'Verständnis kann ee méi Gedold kréien, fir sech a fir deen aneren. Et kann ee sech upassen an d'Rolle sou verdeelen, dass se Sënn maachen. Och d'Organiséieren an déi richteg Ënnerstëtzung hëllefen, dass ee mam ADHS eng gutt, spannend an ausgeglach Bezéiung féiere kann. Vill vun de Symptomer komme grad op, wann ee sech wuel mat engem fillt. Sou ass zum Beispill, wann een eng Persoun beim Schwätzen ënnerbrécht, dëst well ee Saachen deele wëll a relaten wëll oder aus Angscht, se soss ze vergiessen. Et ass also, well et engem wichteg ass, déi Saachen ze deelen. Wann ee gespréicheg ass, Heescht dëst, dass ee sech mat der Persoun wuel fillt? Et schätzt een och, wann déi aner Persoun gedëlleg mat engem ass an engem hëlleft, sech u wichteg Saachen ze erënneren. Ausser alles deele wëllen, sech matdeele wëllen an engem weisen, wat ee grad spannend an interessant fënnt, ginn et follgend ADHS-Love Languages. Memes oder Videoe schécken, déi ee witzeg oder relatable fënnt, sinn eng Aart a Weis, seng Léift fir eng Persoun auszedrécken. Liblingssaachen deelen an eppes fir déi aner Persoun bastelen drécken och Léift aus. Kleng Kaddoen, Musek deelen, engem Steng oder soss léif Objekter schenken déi een an der Natur fonnt huet a schéi fënnt, drécken och Léift aus. Parallel Play, also am nämmlechte Raum verschidden Aktivitéiten ze maachen, een deen aneren drun ze erënneren ze iessen oder ze drénken oder zesumme Saachen nozesichen, sinn och eng Aart a Weis eppes ze deelen an ee gudde Moment zesummen ze verbréngen. Natierlech gehéiere Kuschelen, Knuutschen a soss Intimitéit och dozou. Physesche Kontakt ass wichteg, hëlleft sech ze grounden an ze berouegen a sech wuel ze fillen. Hei kann ee gär mat Drock spillen a kucken, wéi fest een op Plazen drécke kann, éi et ufänkt wéi ze doen. Och Words of Affirmation, also verbaliséieren an ausdrécken, dat ee frou mat engem ass, mierken, wann déi aner Persoun eppes gutt gemaach huet oder ënnerstëtzen hëlleft géint d'Selbstzweifel, déi een oft bei ADHS huet. Obwuel eng Bezéiung mat enger oder méi Persounen, déi ADHS hunn, anescht ass a gewëssen Hürde mat sech bréngt, kann sou eng Bezéiung och eng Beräicherung sinn.